tora sasany ka ireo mpianatra izay nahatsapa fa tsy tomombana ny fanaovany an'izay examen taranja histo-geo izay dia afaka mamerina izy rahampitso. Dia izay noty tsara tamin'izy anankiroa ireo izany no ho alaina apetraka any anatin'ny resultat. Izay izany ny zavatra natao. Tsy antery koa nefa ny eo. Fa reo ze mahatsapa zany ze afaka miteny fa hoe nety ny anazy nahafapo azy a ary ny lamina ilay a histogeo le taranja le nataony omaly a dia tsy voatery izy hamerina fa de iny noty azony taminy iny zany a no a ho tanterahana sy ho alaina ao anatiny zay a fanomezana ny valimpanadinana aminy bakalorea izay. Misy ihany koa nefa ny taranja EPS, Andriamatoa Filoha, Rahampitso zoma efa nisy fifandaminana ihany koa ve mikasika izay? Ny taranja EPS moa izany ny folo isan-jato raha be indrindra no manao an'izy io ka izy io izany dia nalamina, nalamina araka izay fa atao ny folakandro. Izany hoe amin'ny ora tolakandro izany an, volakandro an, no anaovana an'io taranja EPS io. Ny hita omaly aloha Andriamatoa Filoha dia ny fifanomezan-tanan'ny olona mety hoe tsy ray aman-drenina mpianatra akory ary izy fa sendra nandalo ilay firaisan-kina ny vahoaka Malagasy ny fahitanao an'izay. Ia, eto aho dia misaotra manokana ary mankasitraka satria hitako doholy ary nandefa ny olona retraretra mifanampy sy mifandrimbona ihany koa satria betsaka ireo mpianatra izay taraiky tsy hisy tsony ny fiara fitaterana ary tena napihetsi-po mihitsy aho nahita ny firaisankina ny malagasy izany hoe ary misaotra manokana an'ireo nisy ray aman-dreny nisy koperativa nisy olon-tsotra izay nametraka ny fiaran'izy ireo nitondra sy nitatitra an'ireo mpianatra izay tratr'alina tao anatin'izay fanaovana fanadinana izay. Mbola misy ary tena misy ny firaisankina amin'ny maha Malagasy ary isaorako manokana ny tsirairay avy izay naseho na mpiseho an'izay firaisankina izay. Fa eto kosa dia miteny ireo izay nisompatra. Navanin-doza. Manao takalon'aina ireo zanaka malagasy nanala fanadinana satria tsy azo ekena hoe misy andian'olona, misy antokon'olona, misy olona vitsivitsy tompon'andraikitra isan-tsokajiny izay misompatra sy manakorotana an'iny fanadinana iny izay manakorotana ihany koa ny firenena. Raha ny fitondrana no tsy tiana aza ny zanaka malagasy no atao sorona. Ka eto aho izany dia milaza mihitsy fa Tsy maintsy handray andraikitra ny fitondram-panjakana ary ny tompon'andraikitra rehetra tsy ankanavaka ao anatin'iny tsy fahatatrosaina iny fanadinana iny dia tsy maintsy misy fepetra ho raisina aminy. Eto aho dia miteny ihany koa ny tompon'andraikitra eo anivon'ny Gendarmeriam-pirenena ny misahana ny cyber criminalité izay mijery ihany koa ny source rehetra Zay ihany ivoahany iny sujet na fuite na sujet iny na ireo mivarotra izany na ireo olona zay namoaka an'izy iny an, satria dia fantatra moa zany fa rehefa nandeha ireny sujet ireny dia na io zany teo anivon'ny office du bac na io an tany anivon'ny fizarana famoahana an'ilay sujet mihitsy an. no tsy maintsy nisy tompon'andraikitra voalohany aloha nanaparitaka an'iny sujet iny. Eto aho dia ny hamaranako anazy angamba Miora dia tsy haiko ny tsy hankahery anareo tanora retraretra izay manala fanadinana satria dia tsy kivy ianareo fa na dia natao anatin'ny antsika, natao anatin'ny aizina aza dia mbola nikiry. Nanohy hatramin'ny farany izany fanadinana izany. Ny zavatra tiako lazaina dia hoe ao anatin'ny mafy no ahitana ny fahombiazana ary midera manokana anareo aho, mirary soa ary ho tonga amin'ny tanjona izay horina ary mino aho fa ny ezaka rehetra rehetra izay nataonareo dia tsy maintsy hodivetiny ary mirary soa, mirary fahombiazana ho antsika rehetra rehetra. Ary ny fampandrosoana an'i Madagasikara dia tsy maintsy erahana. Ny toe-tsaina mihitsy no mila ovaina, izay vao tena hiova an'i Madagasikara. Fa n'inon'inona ataontsika eto raha mbola misy ny toe-tsaina tsy tia tanindrazana sy ny sompatra sy ny sakana amin'ny fampandrosoana izay atao dia lasa herim-po very maina ny ezaka rehetra rehetra izay ataontsika. hampandrosoana an'ity firenena ity. Izay ny antony idibantsika, izay ny antony tsy maintsy ijerentsika an'ireo olona izay minia misompatra, minia migafy, minia misakana ny fampandrosoana izay atao eto amin'ity Madagasikara malalantsika ity. Mankasitraka anao Andriamatoa Filoha tonga nivantana teto amin'ny plateau an'ny tvm nanome fankaherezana na ho an'ireo ray aman-dreny na ho an'ireo mpianatra manoloana ny ny tranga niseho omaly iny. Mankasitraka antsika any an-tokantrano ihany koa nanaraka ity fandaharana manokana vaovao manokana tamin'ity atoandro ity niarahana tamin'ny Filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina. Mankasitraka antsika rehetra. Veloma tompoko lahy sy tompoko vavy.